Milli halas ediş komitetiniň döreden M iki gizli gullugy Owganystandan Türkmenistana narkotrafigiň dört esse köpelendigi barada maglumat berdi. Owganystandaky çeşmelerimiziň hem habar bermegine görä, Owganystandan Türkmenistana Uly möçberde neşe serişdeleri geçirilip başlandy. Neşäni Türkmenistan tarapy talap edýändigi üçin Owganystandan neşe serişdelerini geçirýän ýörite toparlaryň sany ýüzi geçendigi anyk maglumatlar bilen tassyklanyldy. Şol ýüzden gowrak toparlaryň arasynda owganystanly türkmenler hem ýer alýandygy aýdylýar. Türkmenistanyň Owganystandaky ilçisi Hoja Öwezow we konsuly Bazarbaý Käbäýew neşe serişdeleriniň Türkmenistana geçirilmegi üçin narkotrafik toparlarynyň döredilmeginde uly goşantlarynyň bardygy orta çykaryldy, ýagny bu iki şahs neşäniň Owganystandaky sargytçylary diýilse hem kem bolmaz. MIK-niň şu wagta çenli Türkmenistana yzygiderli geçirilýän neşe serişdelerini şu görnüşde biziň bilen paýlaşdy, aýda segsen müň paket çilim görnüşinde, aýda segsen müň paket tawletka görnüşinde metafetamin we aýda iki tonna golaý geroin. Bu görkezilenler tassyklanan mukdar, mundan başga-da entäk tassyklanmaýan mukdarlar hem bar diýip MIK aşagyny çyzdy. Bu ady geçen neşe serişdelerini köpülenç Guşgudan Galkan aga kody bilen murtly bir adamyň dolandyrmagynda Türkmenistanyň içine kabul edilýändigi tassyklanyldy. Owganystandaky neşe serişdeleri Birleşen Milletleri hem gaýgylandyrýar. Onuň aýtmagyna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Owganystandan çykan badyna göknaryň ekilişi üç esse köpeldi diýip belläp geçdi. Talyban hökümeti yslamçyl görnüp, göknaryň ekilmeginiň yslama görä dogry däldigini agzy bilen aýtsa-da, iş üstünde göknara göz ýumulýar ýa-da öňüni almaga Talybanyň güýji ýetmeýär, netijede göknar bir ýyl mundan öň öňküsinden has köp ekilýär. Emma Türkmenistanda narkotrafigiň köpelmeginiň sebäbi Owganystanda göknaryň köp ekilýändigi däl, eýsem Nyýazow döwründe ýöredilen neşe syýasatynyň täzeden dikeldiljek bolunýandygy sebäpli Türkmenistanda narkotrafik artdyryldy diýip, Em iki belläp geçdi. Nyýazow döwründe neşäniň ýörite köpeldilmeginiň esasy sebäbi halkyň demografiýasyny bozup, halky hiç hili garşylyk bermez ýaly etmekdi we şony şol döwürde başaryp bildiler. Netijede ýurduň çagalary ýetim galdy, aýallar bolsa dul galdy we demografik çöküşlik başlady. Iki müň ýigriminji ýylda halkyň aýaklanmagy bilen bilelikde ýollar ýapylyp, henize çenli doly açylmady. Doly açylmaýanlygynyň sebäbi bolsa, nädip halky täzeden sessizlige gömüp bolar diýlen soraga jogap gözleýändikleridir. Ine şol soragyň jogaby Russiýadan taglymat hökmünde geldi. Türkmenistany täzeden neşä boguň. M iki bu meseläni häzirlikçe şu şekilde çözüp boljakdygyny öňe sürýär. Ene-atalar çagalaryny neşe serişdelerden goramak üçin ýakyndan göz-gulak bolmalydyrlar. Ýurt daşynda bolan ene-atalaryň iberen pullarynyň hasabyny yzygiderli sorap durmaklary we çagalaryna neşe serişdeleri barada düşündiriş işleri geçmekleri gerekli. Mugallymlardan hüşgär bolunmalydyr. Sebäbi Nyýazow döwründe köpräk mugallymlaryň kömegi bilen nesil zäherlenipdi. Bu betbagtçylygyň öňüni almak üçin peýdaly bolup biljek her dürli maglumaty Milli halas ediş komiteti bilen paýlaşmalydyr. Täze Türkmenistan doly işe girýänçä şu aýdylan tertipde çagalaryň howpsuzlygyny amala aşyrmak mümkin bolup biler.